Merhaba ji wara şeva we xweş be înşela wan bi xêr û xweşî de bin. Mesela me yê hîşev pir pir dilî me re dişewîtîne. Mesela ke zêde em bên hezîn e. Ên dilî me re ser vê honê hotî kuşti de dişewîte. Ev pir li wan dirêj nekin mesela me li Filistînê de çêdibe. Di sala hezar û neh sed û nû di nehayê mîladî de di şemalê Filistînê de gundek hebû nifxe Zerar Zîr bû. Vê gunda tê de mêrkek hebû nifxe Salih bû û Salih min zewicî bû sê qîza xwe hebûn.

Em bên şîr, penêr, tişmiştî wanî û difirotin yanî ticaretî dawêr jî dikirin. Ê wê çaxê jî yanî serî wê çaxê xweş bî yanî nebîne niha ye. Û vi gundê Zerizîr pênc aîle tenê ji Filistîn tê de bûnê. Dinê jî gî xelk ji derve de dihatin. Çend riya konê xwe yanî bîst riya bîst pênc riya konê xwe li wir vedigirtin û dewir mewirê xwe diçêrandin û diçûn yanî miteneqil bûn yanî ji şûnekî diçûne gundekî dinê ji gundekî diçûne gundên dinê.

Kurê xwe tune bûn. Tu got belkî yonî kurekî me hebûyo, ji min re bi senet bûyo li vê dinê. Ê wî jî gîqî zik onîne. Dorê bo jinê xwe zikê ya kê qîzik ê didiyo qîzik ê siyo qîzik. Jinê xwe re dibêje wela ez dixwazim bizewicim. Mû winî no bê. Ê jinikê got wî badî vî emrî dikê rûbî ser min bizewicî badî min qostarê yordim kir, min qosiştara ew kir. Yonî.

Çûne ser yekeyeke xwe dîn qîskeke rind e. Oylê xwe jî rind in, molbotê xwe jî rind e. Ji gundekî nêzîkî wan e. Elmihim nivî qîskê jî Enîsê qîske xwe şike şabo be. Tiştekî xwe tune qîzo xalkê muhterem e. Elmihim ti cor ji berê ne zewcî ye. Yeke qîzik e.

Çi keşf kir? Keşf kir ino ew xizmetçiya vê malbatê giştiye. Xizmet xizmeta mêrî xwe dike û xizmeta jinê mêrî xwe dike û xizmeta qîzê hersê qîzê wî dike û dîsa ji dengê xwe nedikir feqîrê digot zirotinê ez kî çixwe berdom bidime heyetê însenî zû tengî çetin bi çetinî milet gîdwanî di vî îşa têde. Elmim tehmûl dikir digot zirotinê. Solak di du darboz dibe wala bi zorî dibe û mêrik jî sebir nake ku jinê xwe bi welidê seba kurekî xwe bibe û rostinî jinik di welidê jê li kurekî tîne nivî jî dikine Mihemed mêrik ji kêfxweş bûna re nizane çi bike pir kêfxweş dibe vê wextê jina xwe yê pêşiyê tewrî pêşî ew jî bi zorî dibe ew jî jê li kurekî tîne.

Modem ku dimiştdar kurûnî guhare wê berdim ku no lê wê çi kiriye çi re wê berdim no be ez wê berdim temûm ji mir kure kunî biro bê dîsa jiyînî bir du kure me hebe çir kurek bê got no no ne wê dixwazim û ne kurî wê dixwazim here wê berde solh got no em bernodim.

Enî temû odinî ji cêr kuronî ferq nake. El min va enî sêro dibe careke te bi zorî dibe hecerê qîzekê jêr tîne. A ku jêrê qîzekê tîne mêrik bû dile dibe. Dibe lê çî ji min re qîzek konî ye. El min hez nake.

Li vê darê divê qediya gera xwe ji vê xelos bikim, çawi xwe ji vê xelos bikim. Vê heyatê min gî kira qîz vo na bû sê qîz û kurek û dinê jî sê kur û qîzek ez kişt û vona îş bikime, ez kişt û li vona binêrime. Erê nî enî sê dişixulîne sibehê heta hêvorê jinik kirî xizmetçi ye tiştek.

Kurik e. Kurik jî şondina mola opikê û mola opikê nêzîka mektebê ye. Got ew tenê bixwîne. Kurik bes axirê sibûê tê mole û heftê înî bînî rî înî. Tê serî diyê xwe dixê tê tişkî wê rî li mol diyê xwe dimîne û wextê mekteb ve bê wer li mola opî xwe ye.

Yonî wan li ser nigo bisekînîne. Wekî dinê tiştek tine û dîgrî jinek jî ser qîzê xwe de hindir dişe û tê kê çi bike ye. Dî xwe re go, dî xwe gird û go anayê. Gone ez qurbana te. Min

Ehfodê xwe do bigirî. Zû ji vê derê here. Wargo jinikê diqewitîne û dorê. Da ji adetê win jî tiştekî wenî heye. Eno qîzik nikonê berdon ke. Berdon bo wan eyb e û nobê û vit ji to ne muhime sebe. Eno mêrî xwe yanî kê bê ji wê birçî dêlinê. Kê bê mêrî xwe ji ir tiştekî nûnê. Kê bê mêrê wê ew feqîr e û kê bê gî feqîr e. Milet gî feqîr e û mêrê mobênê jin û mêro de gî meşûk e. Li dişê de bê yanî nikonê wê berdon jî bidin yanî. Jinekê çi kir? Jinek be'dî çû mol. Tam dilî xwe bono şewitî. Çû zorî qîzê xwe giçû ser nûvî xwe yê zî kir li beledî. Sebe pê re ew derkeve li emne li we tenî sebe ji wan re misaade derkevê yordim derkevê. Ê robû ji wan re her meh meh yordim derdiket.

Dibêje wele diyê min ji te qîzik qeyd kirine ser nûvî xwe û hinek merî me hebûn bûna woste li emn li we tenê em qîzê min qey ew kirin qoyl bûn yanî qeyd kirin zor e û diyê min misaedê îwanê distîne yordimî yanî distîne û didê me tîne ji me re pê tişto dikirê didê me ji Enîsê re dibêje li min guh dorîke tê ji diyê xwe re bêjî vir ha

Li jinik yê dixê dibe ellem biro bînê bi teslîm em bikin. Û rû dar bostibin Salih dorê gundekî nêzikî gundî wan şixulî xwe lê heye tişkî dûre gundî wan e ne piryanî. Ji Enîsê û hersê qîzê xwe ji jinê dinê re dibêje herin yanî tama berê ew ne corin nêv hev di dorin dorin li ewê dikin diçêrînin dorin dewêr mewêr diçêrînin dibêje herin dewêr bibine cihekî pir dûr li wê derê bibçîrînin. Yanî ji Enîsê û jino re dibe. Yanî ji qîzmîzê xwe yê Hersê yê qîzê xwe yê jinê dinê re dibêje. Ê vano jî temo ber ê temo bê nêvan de mişkile hene ku dorna wê derê bi hev re hev di porçe dikin û tên yî pûr mûrî hev di digirin tiştekî ji hev di nîlin. El mihim mêrik dibê bira yanî her di bi hev di re herin yanî bi qîziko re herê li vir cî dûr dewê re biçîrînin werin.

nê mol. Bes bîno min ji wan re gotî tolî heftê tênî mesel rî înî rî etlê tê mol. Vo vono dibêjin erê tare em e jî destî sibê werin hindo te ye. Jinik dibe tamûm jinik war got dorê xwe rine dê zûrî xwe ew dikê wina dikê xew ji tabo re heme xwe çetke û rûdikeve. Xwe çetkî ser cî xwe û rûdikeve. Vo Fatmê, Fewzî û Fethî. Emrî wan yekê bîst û du diye, yekî nûzdeh, yekî hejdeh. Vê wextê sibê zû şefoqê ro dibin dorna moleyê ew ê. Bi wan re kî Opyûwan tê. Opeyûwanê nû xwe birahîme vojiyekî dirêjî zexmî qal awa qewî ne. Xurtekî winî gênc e û dirêj e û zexmî qewî ne. Vano li mal rû de ne ji xwe re şîr donî ne ji qîz xwe û qîza xwe mût kê çi bixwe ne tiştekî xwe tene ne parçek nan e û şîr e. Ji qedehek şîr winî her zirg qedehek şîr donî ber wan e û dixwe ne vadixwe ne va taştê wan e.

Rûbjmir doş dê deyne. Jinik dibê welleh tiştek di molê me de tune şîr tane hê. Dixwazî ez ji te re şîr deynim. Dibê lê te mexsûsî monî şûrê dikî. Te îno tu ji min re îno tu lemîş dibî nizom çi dibî. Te dibê ew dikî wer got sîlokî ser devî jinikê de lê dixê. Jinik dibê bi te çi Çiro tilmidxî min bi te çi kirî tilmidxî tiştek ev derd wê molê me tune ye ez rûm ji te ji tu ji ku bînim wergo kevrek berê bî ku yanî bi xwe ronî kirî poşk wune hozir e çi tu jinik wergo dibê dorê wî kevrî tîne yê dibê zirrîn di serî jinikê de lê dixê corek di xwîn ser serî jinikê de xwe çet kê.

Wa darana li we qîsk mîsk ê û xîzek dî girîn dî girîn dibe qurbana te temena de. Wa jî ne rehma xwe heye ne şiştekî xwe heye û di serî wan de û destî wan de û nigî wan de û ewna jî dî girîn dikin a şîqe şîq û ber wan digerin qurbana te heyrana te nêzke me nebe li me nexe û li zarê û jinik zaten dî wan li erdê nêv xûnê de xemilî jinik berve mirinê yo miriye. Tamo bi kevirî mezin. Hîn wergo wek kevirî wê jinkê ji rokir wek kevirî wê jinkê pêl qîzgo xistine. Li va qîzgona xistin gî kuştin. Yanî no bo yanî ew no yanî ala sos gî kuştin. Jinik çekirin û wa herdêk bo qîziko yê dinê jî hersî yo bi hev dire we cin cinozî we hersî qîzgona jî çek wanîn çekirine ser dê ewî dibê birahîm opî wan. Wanî benzîn wanî. Serd cinozî wan dirijand û or bi wan xist. Feqîrana dorxî nemirîne. Yên ber nikon ber ve xwe bidin. Yên hingî giran in, yên ketine xeybûbê giran in xeribîlî ne, ji lêxistinê û ji ewê nikon de yên ew bikin, ber xwe bidin. Giran e.

Elmhim vano zû dûrê ewê ketin, derketin dervê kûn û riviyan dûrê dûrê kûn ketin heta badî saetekê vegerîn hatin dîkun. Temû kûnê milet gî dûrê hev e. Enî milet ku ya bibîne kî dişewitê kî ne dûr gî dûrê hev in, pir nê nêzikevin. Enî milet dibîne bes dûrê dûr.

Di decoka me zik çêdike di nêv gund de, nêv ewê de, Filistîn de decoka pir me zik dibêj tu vêjin kê çi qemîşe we hersê qîzê xwe kirî, kuştî û diro xwe ew kirî. Bes milet înon kir. Çi re înon kir? Wela miletî gundikî înon kir gotin erê wela vejin kê qehrê ku dikişon dî kesî nedikişon. Ê ku jinik xwe nakuje ji ber vano. Hewa jinikê sebe ji qehrê berm yanî qehrê ku li jinikê dikirinî loma jinikê xwe kuştiye.

Tune yanî mêrik yanî dûre bi me ew ê bû vê meselê bû fehm kirin û bona mêrik kirin işte tehqîq pê re ve kirin got işte hûn zonin yanî ez ê nê li vê derê bû me ê gotin jinikê sebe çi xwend tî hûrkirî mesele çi yo got jinik belkî xwe hênî ociz bî hetê xwe na ecbînê mokivajin ko nêbû dilê rot bê xwe wê qîskona dişewitînê.

Li vê meseleyê nû jinekî xwendî hor kiriye. Sebe çi? Digot, ji te elmim ji te bi şerî re got tu çi qoso. Qosî konî bi şiklekî pir deqîq yanî rind rind lê ew bike. Rind xwe bi ser de rind fehm bike çi bi çi sebebê vano hatine kuştine. Divê vê mistehîle ku bi întîharê hatî kuştibê çi ku vok Jinikê vî qîskono kuşte bîyono û diro xwe bikuşto, xwe întîhar bikiro, wê qîzike li bin jinikê de bî û jinike li ser bî. Êvo jinike di bin de qîzik jî li ser in. Çi tu xwe kuştî diro qîzik çekirî ser xwe nobe. Qîzik kuştî û kirine ser xwe û diro xwe kuştî dîsa nobe. Vo nê mentiqî. No ê mentiqî gere.

Ew heye. Cî nefesê do dûmon heye, dûmonê şewatê heye. Mend xwe vano nemirîne, ên jinike wano nekuştine, vano hot neşewitondine, ên kesî vano şewitondî, ne bes wergo. Vano bi lêxistinê jî hot nekuştine, vano bi bi tiştekî qê wenî qewîn, em bînên dor, hesin, tişmiştî wenî kevir, ênî bê madde selîbê.

Divê mêrê jinikê jî nêl mole û bi tenê biye wer ku jinik şewî tondine û zor yo. Elmim dorin ew dikin ser mêrik tiştî pirs dikin yanî nû ser mêrî wê dizî dizî te herî dikin wot dikin dibên ku mêrik

Êwar li jinekê dixin werg jinike birçî cîro çi mesele hebî gî dibêje dibe û dorn dî wê rîş û rê dikin ji te dî wê jî dibêje û dibê kurk ji te kurî xwe nê li mola û şonine bo bike di şixulê wî dixwîne û qîzik jî nê li ne her ne ne her ne mektebê ne herin tiştekî bikin werk kirine xizmetçiya kirine ebde ji xwe û jinê xwe û zûrî xwe dinê ro. O dibê qîzê min jî li wê derê bînê xizme çiyo neyî pir ji dest wan dikişînê. Elmihim vano şirto meselê wî gî fehm dikin. Bona mêrik kirin mêrî wê li ser dexe dikirin mêrik tiştak na ku goy zî dûr bû min nedî waja tiştekî tune me xwe ji wê hêlê nekir. û jino yanî jinê xwe dinê bil esos hemû jinik ne dorê cem ne nêzkê dibê bes kor morî wê dikê û xizmeta wê û ewê wê dikên dawêr mawêr dike û tiştekî nokê şîvê dikê û nên dikê gîjê re dibin. Ew werge xwedîne û êdinî ji kor mor re dikê bes nêzke hevno bin. Û carna.

Opî min merê yordim kir goşt bi çiho wîyonî. Gu biv min berî herê ji vî gundî çû gundê dinê ji me re gu got kê herin Enîsê bikujine wê û qîzmîzê wê. Û got ku wan nerin nekujin gu ez vegerim min dî ku we nekuştî ez ê we bikujime. Û dibê bona opî min kir Opî min jî sebe bike, yanî û me re yardim bike. Em çi tu çûn bergî opî min dest pê kir. Rûbû jinik kuşt, gû Enîsê bi ewê kuşt bi bi kêvir kuşt bi kevirî mezin dibî me jî wext wextê ku winî dî ku bi kêvir we kuşt dibê şaca bû min jî rûbû çûkî mezin hebû min rû kir li we qîsmîskano xist dibê ebîn û bûdlo bi me ez ketime hîstîriyê bûdla li rî dibê war gû min rûbû çû rû kir pê qîz Her sê qîskî çûçik xistin. Min jî her sê qîskî çûçik kuştin. Dibê wehyê xewin do kiribûn her nê ew bûn. Hişê min nê li ser serî min bû. Min nizûm min çi dikir. Hîn giya lê xim lê xim heto dibê gîxa Erbilîn gîşkî astin tiştek di winda nemo. Goh apê min bona min kir goh zû were û em gî bi ser hev didin. Goh me gî çekire ser hev. Goh vexwişk mişkê dinê jî mirî yardim kirin. Goh me gî çekirine ser hev. û gu opî min o benzîn çekire ser wan û or bi wan xist. Yanî vî mêrkî çi kir vî mêrê jinikê? Birê xwe weritand. Hersê qîzê xwe weritand di vê cerîmetê de. Wi hersê zorî çîçik Mehsûm hate kuştinê. Kurî xwe

û xwe hat û xwe ji de mir. A li wan derê jina kem qîzko mezin jê re hepsê muebed sê caro derdikeve. Ê seba ku eno mecbûr e û bo vî ew cebir kir û di bin tehdîdê de bî kirine muebedekî tenê. Û ku opî wan jî û bo vî wan jî.

Hewa mesela me hew bû înşallah we eciband ku eciband jî bîr nekin vê vîdeoyê neşir bikin û qenatê me de îştîrak bibin seba her ku min vîdeok daxist bi we eke şeva we bimînê bi xêr û xweşî û şev baş.